के बाद अहाँ साढ़े तीन आर अखन उठलहुँ हँ आ फ्रेश भऽ कऽ नहा सोना कऽ निकलब घाट पर के लेल रेडी भऽ गेलहुँ हँ नहा सोना कऽ आब कनी देरमे निकलब एतऽसँ किट्टू बाबू सुबी जी सब तैयार भऽ गेल हँ आब निकलब एतऽसँ बच्चा सबके गाड़ीसँ भेज रहल छियै आओर इहो एगो बच्चे छथिन हमरा घरके बैसू गाड़ी पर पैर से छथिन कनि और समर्थ तऽ गाड़ी से जाइ छथिन निकलि गेलहुँ हम सब गोटा घाट पर ले पैदले जय छठी मैया जय छठी जय छठी मैया और सब गोटा आबि गेल हँ आज सवेर के जा रहल छै आ नीचा देखियो साड़ी पर क्रॉक्स पहिरने छै पहुंच गेलहुं हँ भोरका अर्घ ले हम सब घाट पर ई पूरा गेट अछि एहिके अंदर घाट छठि अपना आपमे एहन त्यौहार जेहन फेस्टिवल छै जे संस्कार आओर संस्कृति दुनूके लेल जानल जाइ छै बिहारके बिहारीके बाहरमे कोनो भी स्टेटमे बहुत आदमी गारि दै छै हुनका सबसँ कहऽ चाहब एक बेर अहाँ छठिमे बिहार जरूर आउ अहाँके संस्कार आओर संस्कृति दुनू एके जगह पर भेटत जी सेहो आबि गेलै हँ आब डांस परफॉर्मेंस हैत शुरू टाटा आओर हमर सबके हीरा भाईजी एलथि हँ आइए पहुँचबे केलथि हँ भेट करे लए हाँ यौ

ये चलिए हमरा से बियाह करबे त कमा के खुआओ कनी कनी फरीच भऽ रहल अछि सूर्य भगवान के लालिमा नजर आबि रहल अछि और देखियो कखन होइ छै सूर्योदय और ई पूरा घाट के नजारा जाओ किशोर जाओ हरीच भऽ गेल है पूर्ण तरह से लेकिन सूर्य भगवान एखन अपन दर्शन नहीं दिलखिन है सूर्य भगवान उगि रहल छथि की कहू खराब लग रहा है किया नजारा कहिया मिलते नहीं मिलते

बच्चा सब सैता गेल मतलब कि भोग लागि गेलनि भगवानके आब हमसब निकलब वापस घरके लेल भऽ गेल है छठि समाप्त की कहू आब कते खराब लागि रहल यऽ आब गाड़ी सब निकलि रहल अछि घर के तरफ की ड्राइवर साहब ट्रैक्टर पर सिट्टा सब लदा गेल हँ आब निकलि रहल छी वापस अपन घर के लेल हम सब आगू जा रहा छी और छठ पाछू छूट रहा घर पहुँच गल हाँ और छठ भ गया खत्म पिछला दू महीना से एक्साइटमेंट रहे सब चीज रहे सबटा खत्म भ गया कोनो बात नहीं इन्जॉय के लिए फिर अगला साल छठ हेतु फिर अगला साल सब गोटा जुटबे मजा करबे मस्ती करबे एखन घर पहुँचलहुँ हँ घर पर किछु हेतै नटुआके नाच प्रोग्राम अङ्गनामे सेहो देखाबै छी हमरा सबके गाँवमे एगो नियम छै नियम की कहबै मतलब एगो एना बना देल गेलै हँ कि छठिके परना दिन हर इन्सानके घरमे किछु ने किछु नॉनवेज जरूर बनतै मतलब चाहे मछली बेसीतर आदमीके घरमे मछली मछलिएके नियम रहै आब लोक मटन चिकन जे भी जकरा जिनका खाइके मोन होइ छनि से बनबै छथिन किएक तऽ ई दिवालीसँ छठि तक कम्प्लीट नहि खाएल जाइ छै ताहि दुआरे तऽ वएह हमरा घरमे बनि रहल यऽ माछ एना मछली तऽ चलू देखबै छी पूरा व्यवस्था ई खाली मूड़ा छै ई मसाला असली मटेरियल है यह छै कै किलो छै रघु पंद्रह किलो पंद्रह किलो आ ई माछके बनायल जेतै एतऽ छठि तठि भऽ गेलै हँ खत्म आबि जाइ छी कनि देर सुतै लए किया तऽ नींद बहुत लागल यऽ दू रातिके जगरना छै आओर सुति कऽ उठब तहन खायब माछ भात इएहके संग कऽ रहल छी अपन वीडियोके तऽ खत्म अगर हमर वीडियो अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुक पर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर अगर अहाँ हमरा इंस्टाग्राम पर फॉलो नहि केने छी तऽ आई डी शो होइत हैत अहाँ जाकऽ कऽ सकै छी तऽ हम डेली नया नया रील्स डालैत रहै छी आओर थैंक यू सो मच जय मिथिला जय बिहार जय छठी मैया